Eżis semmija nilqakom għal programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum magħna għandna żewġ mistiedna, għandna lil Karl Schembri u 'l Chris Perugin. Karl Schembri huwa eks ġurnalist u l-awtur tal-Manifest tal-Killer, Taħt il-Kappa tax-Xemx u tal-ġabra tal-poeżiji Passju Taħt ix-Xita, fost oħrajn. Huwa jgħix il-Ġordan fejn jaħdem bħala Media Advisor fil-Lvant Nofsani mal-Kunsill Norveġiż tar-Refuġjati. Riċentament Merlin Publisher ippubblikaw ktieb ġdid tiegħu għat-tfal bl-isem It-Tifel li Salva d-Dinja u wkoll edizzjoni ġdida tal-Manifest tal-Kiler. Il-kotba msemmija jistgħu wkollha jinxtraw mill-websajt tal-Merlin Publishers. Il-mistedden l-ieħor huwa Chris Peregin li jagħmel xogħol ta' ġurnalist fil-pjattaforma tal-midja li waqqafu stess Lovin Malta u ta' xogħlu rebaħ diversi premji. Riċentament Lovin' Malta ippubblikat il-ktieb Daniel Holmes, A Memoir from Malta's Prisons, proġett kofinanzjat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-ktieb jinsab għall-bejgħ kemm printjat kif ukoll bħala e-book. Tistgħu taraw ukoll id-dokumentarju dwar Daniel Holmes fuq il-websajt ta' Lovin' Malta. Merħba fil-programm, kif intom?
Grazzi, grazzi tal-li qed tospitana.

Jekk hemm xi semmiegħa li jixtiquna niddiskutu xi kotba jew suġġetti partikolari li għandhom x'jaqsmu mal-letteratura Maltija, jistgħu jkellmuna fuq il-paġna tal-Facebook jew inkella fuq Instagram National Book Council Malta. Xtaqt nibda billi nistaqsi kif inhu differenti l-impenn soċjali tal-artist u tal-ġurnalist? X'differenza hemm bejn l-obbligi tal-kittieb letterarju u l-kittieb bl-għan ġurnalistiku? Forsi Karl, tibda inti. Ok.
Jien naħseb il-fundamentalment il-letteratura u l-ġurnalizmu huma t-tnejn li huma konċernati bil-verità. Issa, kif tasal għal dik il-verità u U x'tip ta' verità qed inħarsu lejha? Hija hija hemmhekk fejn id-dettalji joħorġu d-differenzi bejn bejn iż-żewġ iż-żewġ ġeneri ta' kitba. Il-ġurnaliżmu huwa kkonċernat bil-fatti primarjament. Il-missjoni tal-ġurnalist hija li jinforma, jagħti l-analiżi tiegħu wkoll. U naħseb fil-fema tiegħi għandu wkoll il-valur enormi li jipproteġi u jiddefendi l-libertà tal-espressjoni. Naħseb ħadd iżjed mill-ġurnaliżmu mill-ġurnalisti u mill-awturi eh, hawnhekk fejn it-tnejn imbagħad jibqgħu viċin ma jistgħu jiddefendu aħjar minnhom ħadd iktar minnhom ma jista' jiddefendi l-libertà tal-espressjoni, l-libertà tal-kelma. Għax huma l-prattikanti tagħha, huma dawk li li jippuxjawha, huma dawk li jimbuttaw il-konfini, il-limiti li jittestjaw huma huma kemm il-ġurnalisti li qegħdin jesponu lin-nies fl-awtorità, lin-nies fil-poter u l-awturi li qegħdin bl-Ingliż ngħidu holding true to power bħalma jagħmlu anke l-ġurnalisti billi jiktbu fuq fuq il-soċjetà jiktbu fuq li jridu. Fl-aħħar mill-aħħar il-missjoni tal-awtur daqsxejn differenti minn ġurnalist hija li jikteb fuq xi irid eh, u kif irid. U dik hija essenzjali għax inkella ma jkollniex iżjed il-libertà tal-espressjoni. L-awtur u għawek fejn jena jena ftit mitnejn għalkemm m'għadniex ġurnalist għadni naħdem ħafna fil-ġurnalizmu u mal-ġurnalisti ehm, biex inwassal ehm, fatti umanitarji, stejjer umanitarji fil-reġjun tal-Vant Nofsani. Fejn hemmhekk bħal ġurnalist bħal Chris fil-day to day tiegħu tax-xogħol tal-Avin Malta, l-enfasija, il-fatti, l-informazzjoni u ftit jew l-analiżi mill-perspettiva ta' dak li jkun. L-awtur jasal għall-verità b'mod differenti. Wara li inti taf u konxju minn dawk il-fatti, taf il-fatti storiċi, taf x'ġara l-bieraħ, x'qed jiġri bħalissa u x'qed jiżviluppa llum, l-awtur jieħu pass lura, fil-letteratura almenu, fil-fiction, u jaħdem b'dak il-paradoss fejn qed joħloq xi ħaġa li hija fittizja, xi ħaġa li ma teżistix, xi ħaġa li At face value hija gidba biex jasal għall-verità, li huwa paradoss. Permezz ta' xi ħaġa ivvintata ħa jasal għall-verità. U b'verità nfisser il-kundizzjoni umana, xi tfisser li inti tifhem minn xiex għaddej xi ħadd li m'intix inti, illi awtur joħodni f'dinja oħra li mhijiex tiegħi. u b'xi mod iġgħalni mhux biss nifhimha bħalma nifhem il-fatti meta naqrhom fil-gazzetta imma li nħossha, li nħossha fija. Il-ġurnaliżmu kultant jagħmel hekk fl-aqwa tiegħu, e, jiġġenera l-empatija, però il-letteratura biex tkun arti trid tagħmilha hekk by default, trid biex biex romanz ikun fil-fema tiegħi tajjeb, irid jikkonvinċini li dik hija l-verità u ma setax tkun mod ieħor. Hu x'inhu, x'qed jiġri, jista' jkun serial killer, jista' jkun xi ħadd li jinteressawh il-perverżjonijiet sesswali, jista' jkun ministru li jisniffja l-kokaina u mbagħad imur u jtajjar lil xi ħadd, xi ġurnalist għax ma jogħġbux. Hemmhekk il-letteratura mhijiex ikkonċernata bid-dettalji tal-affarijiet li se jwasslu dak il-ministru fil-ħabs jew le, Imma jiena, bħala Karl Schembri, kif sa nifhem, affarijiet li m'għaddejtx minnhom, li m'iniex parti minnhom, però ħa jitfgħuli dawl fuq l-emozzjonijiet umani ta' l-imħabba, mibegħda, poter, regħba, greed, Dawn huma valuri universali li ssibhom f'kull bniedem, you know, in the varying degrees, li l-letteratura tiftaħna għalihom. As opposed to li tiddokumenta d-dettalji l-fatti eh, f'ġurnalizmu li għandu jwassal għal suppost soċjetà zjed informata, soċjetà zjed demokratika, jekk int informat iżjed suppost qed tagħmel iżjed iżjed ehm, deċiżjonijiet għaqlin. Ehm, ehm, dik li naħseb li hija ġifieri il-funzjoni tal-ġurnalist u l-awtur at the end of the day huma huma eh, naħseb viċin ħafna, però huma wkoll differenti. U wieħed jista' jkun fil-każ tiegħi Forsi għax jien daqsxejn skizofreniku, jien ftit mit-tnejn ukoll għax naħdem kemm bħala jew ħdem fil-ġurnaliżmu u anki nikteb fiction, letteratura li kif bil-mod kif għadni li semmejt. Karl,
Forsi, Chris, jista' jkun tiżżid fuqha mal-mistoqsija naturali tiegħi lejk hija l-artist forsi jista' ma jkunx konxju imma l-ġurnalist jista' ma jkunx konxju, forsi l-artist jista' eh, mhux konxjament jaħrab mir-responsabilità imma l-ġurnalist bil-għatx tal-ġustizzja tista' telfu mir-rapportaġġ tal-fatt tiegħu.

um, I, I, think I think there are broad interpretations of what is journalism as well and what is uh, fiction writing to to to refer to that. Um, and I, I don't know if that answers your, your question, but because I got I got a bit stuck on on the other one. Parzialment iva, imma il-mistoqsija tiegħi kienet il-ġurnalist li kollu laċċa l-ġustizzja forsi waħda mill-prinċipji tiegħu tkun li tintlaħaq ġustizzja. Tista' telfu mir-rapportaġġ tal-fatt jista' ġurnalist jinqabad eh, fil-moralità u jitlef ftit mill-fatti along the way? Aha, I, I, I think first of all,

Meta meta qed tikteb, ġifieri anke bħala awtur trid tikteb il-verità u l-verità mhijiex il-fatti ta' dawk il-ġirien li qed tinvestiga inti u x'ħa jaqa' fuqhom, dawk huma fatti immedjati li trid toħroġ fl-istorja li jmiss u malajr kemm jista' jkun waqt li għadhom ħajjin. Sewwa? Imma l-awtur li għal argument ħa jikteb fuq, ma nafx, dar li waqgħet, fuq familja, jew xi ħaġa li tista' tkun tabu, xi ħaġa li ħa timbotta l-konfini tal-inħossu tal-libertà tal-espressjoni. Irid fl-aħħar mill-aħħar jgħix magħha jibda l-ewwel nett jgħix magħha hu stess, li jħares lejha u jgħid dik hemmhekk ktibt dak li veru kelli nikteb, ktibtu bl-aħjar mod li stajt nikteb, imma Qabel xejn, hija l-verità li kelli nikteb jiena jew qed noqgħod lura minħabba xi ħaġa? Jew qed jew jew qed qed nuża lingwaġġ sterili biex ma naqlax problemi, pereżempju kontroversja jew hekk, li kienet li nħoss kienet imxejna ħafna ħafna 'l quddiem minnha, imma kienet għal żmien naħseb is-saħta tal-letteratura Maltija fejn id-djalogu u l-lingwaġġ kien kien biss letterarju li ma jirriflettix il-veritajiet tal-pajjiż u tas-soċjetà Maltija. Eh, ġifiri hemm kontabilità, ma hija differenti bħala awtur jekk qed niktbu fiction eh, ma nistax nimmaġina xa għalkemm jista' b'xi mod, imma inti ħafna inqas lajk li ħaj fitxek xi ħadd tal-libel, sakemm ma jidentifikax ruħu jgħid li ktib dwaru Imma Chris il-ħin kollu qed jiffaxxja dik il-ġismu. Għalija l-kontabilità fil-letteratura hija morali, ġifieri li inti tgħid aha din hija l-verità. M'hemmx m'għandu jkun hemm l-ebda qorti li tiddeċidi dwarha hija l-qorti tal-umanità li tal-qarrej l-opinjoni pubblika fl-aħħar mill-aħħar li tħoss li dak li qed tikteb Anki jekk jista' mbagħad hemm kwistjonijiet ta' stil, ta' teknika, wieħed jista' ovvjament, bniedem mitfehma fuq dawn l-affarijiet, però illi fis-sustanza inti ktibt il-verità, il-verità li semmejt qabel, li wasalt għaliha b'teknika differenti mill-ġurnaliżmu, ovvjament bl-osservazzjoni imma wkoll bl-artikolazzjoni li tpoġġi fi kliem tibni tibni d-dinja fi kliem li tagħmel sens li li li fija nifisa fil-konfini minn oxra sa oxra hija hija vera tagħmel sens. Lavin Malta reċentament ippubblikat memwar mill-ħabs ta' Malta dwar Daniel Holmes, persuna li għandu storja interessanti u poeta wkoll. Jinteressani Chris kif kien kif kien il-proċess ta' ġbir tal-istorja, narrativa, ditjar, pubblikazzjoni, eċċetera Imma l-iktar mistoqsija li għal qalbi dwar dan kollu hi kienet parti mir-responsabilità ġurnalistika li Lovin' Malta tippubblika ktieb ta' din ix-xorta?
So yes, I'll give you some background into the, the, the how, how, it, how it all happened, right? So, so Daniel Holmes um,

income as well to help in this transition of of returning to to Wales after so many years in Maltese prison. Karl, għal min qatt eh, ma qara l-ktib tiegħek il-Manifest tal-Killer nistgħu ngħidu li hu l-aktar ktib anarkiku fil-letteratura Maltija li jaqbad ma dak li l-Maltin joħolqu minnu sensazzjoni sħiħa l-Eurovision u jipprova jħajġek jah. Issa, flimkien mal-Merlin għadek kemm ippubblikajt ktieb ta' tfal. Mort minn ktieb bi kliem espliċitu għal tifel li hu inspirat minn supereroj. Iż-żewġ kotba għandhom lingwaġġ differenti totalment iżda l-prinċipji huma l-istess, nara xebħ ukoll fil-manifest tal-killer u taħt il-kappa tax-xemx għax it-tnejn li huma fihom ġurnalist bħala protagonist. Kemm minnhom huma awtobijografiċi?
Ok, għan trattom bħala ġiex mistoqsijiet separati għalix huma differenti. Il-nasab il-sujġett tal-manifest tal-killer huwa il-xejn il- jipparodizza l-Eurovision li jipparodizza anke l-attiviżmu nnifsu. Ovvjament hemm simpatija kbira lejn lejn pereżempju dak li huwa huwa ispirat mill-moviment graffiti pereżempju fil-romanz lejn studenti li jridu jibdlu l-affarijiet. Dik hija l-istorja, dik hija parti mir-rakkont li hija essenzjali. li qiegħda wkoll tisfida l-istituzzjonijiet, il-pulizija, l-qrati, il-politika u qed tisfida naħseb il-narrativa ta' pajjiż konservattiv u medjokri u korrott. qed niġġeneralizza imma huwa b'mod ġenerali inħoss li huwa ħafna iżjed korrott milli jipproġetta ruħu minħabba l-venjer ta' Kattoliċiżmu, reliġjożità li qed tinbidel però però għadha hemm ukoll għadha hemm f'ħafna b'mod kbir immens fil-fatt. U hija hija iktar illum il-ġurnata iktar proġettata mill mill min-nies milli mill-Knisja nnifisha jew mill-Partit Nazzjonalista li kien iktar Kattoliku mill-Papa. Issa l-affarijiet qed jinbidlu, però jinbidlu fil-faċċata, naħseb il-superstizzjoni, il-bigottiżmu, il-valuri ta' nepotiżmu, dawk kollha għadhom hemm u ħajibqgħu għal żmien twil sakemm ma jkunx hemm bidliet radikali. Il-tifel li salva d-dinja hija storja kompletament differenti, storja għat-tfal li bażikament qiegħda tissimpatizza tidħol fid-dinja ta' tifel solitarju waħdu, m'għandux ħafna ħbieb, Jgħaddi minn daqsxejn ta' bullying ukoll mill-iskola. Għandu iktar ħbieb immaġinati milli ħbieb ħbieb vera fil-ħajja u r-relazzjoni tiegħu max-xemx u kif kif ix-xemx kienet tħares lejh u nnutatu he stood out għax ħasset li li hu kien iħobbha u ħasset responsabbiltà lejh biex biex tieħu ħsiebu biex tara li jkun okay. U minn hemm 'il quddiem tiżviluppa din l-istorja li hija f'termini ta' fiżika impossibbli, però again eh, fl-aħħar mill-ħarija kollha dwar relazzjonijiet, imħabba, ħbiberija, lealtà, ġifieri meta meta x-xemx tiġi fid-dinja biex tiltaqa' mat-tifel hija impossibilità, però hija hija possibbli ħafna f'termini ta' kif jiżviluppaw relazzjonijiet, kif kif affarijiet li jidhru fil-bidu impossibbli jistgħu jsiru possibbli, jiġifieri hemm anke l-element ta' pożittività, ta' affarijiet li jistgħu jinbidlu u affarijiet li jistgħu jinbidlu b'mod radikali li jittrasformaw lill-individwi u lill-univers kif fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa l-istorja. Huma differenti, huma totalment affarijiet differenti, però fiż-żewġ istanzi meta qed nikteb hemm it-tfittxija għal dik il-verità. Sewwa, ġifieri fuq naħa kellek it-tfittxija fil-manifest tal-Kiler ta' x'inhi l-verità meta tiftaħ il-pluraliżmu fix-xandir, kif se toħroġ dik il-verità, kif se tiġi artikolata minn nies li mhumiex imdorrijin. li għandhom dik il-libertà. Li naraw għal jada problema sal-lum, ġifiri anka wara tant żmien ta' pluralizmu u issa bl-internet li jagħmel pluralizmu kważi redundant għax l-internet eh, eh, jiftaħlek l-orizzonti kollha. Sissa għadna eh, għalija l-ikbar dizappunt taqra fuq is-social media, reazzjonijiet għal-ġurnali u hekk li il-lingwaġġ tant huwa ddominat minn żewġ naħat estremi, polarizzati tal-istess, dawn huma żewġ naħat tal-istess qampina fil-verità, jiġifieri mhumiex qed jikkontradiċu lilhom infushom, qegħdin jikkonfermaw il-laqiżmu, is-serviliżmu meta wieħed jattakka l-Gvern u l-ieħor jipproteġih at all costs mingħajr ħsieb kritiku, għax mhux kwistjoni li tattakka, minn fejn ġejja kritika u fuq ix qed kritika. Dik biex nerġa' lura għad-domanda huma kotba differenti, però fit-tnejn hemm it-tfittxija għal dik il-verità. Fil-domanda l-oħra kienet fakkarni. Kienet il-manifest tal-killer u taħt il-kappa tax-xemx li tnejn fihom ġurnalist bħala protagonist, kemm minnhom huma awtobiografiċi.
Taħt il-kapa tax-xemx u iżjed, jiġifieri li kieku kelli ngħid x'jirrifletti lili iżjed fin-narratur, ovvjament l-awtur huwa dejjem huwa dejjem fil-kitba tiegħu b'xi mod jew ieħor il-ħsibijiet li għaddew minn moħħu biex ġie dan il-ktieb u x'inhu anke anke jekk ktibt Dracula, anke jekk ktibt science fiction huma dawk huma kollha affarijiet li għaddew u nbnew u nħmew fil-moħħ tal-awtur, jiġifieri dejjem hemm element bijografiku. Imma jekk irridu nkunu iżjed partikolari, f'Taħt il-Kappa tax-Xemx qed nitkellmu fuq ġurnalist li huwa frustrat, imdejjaq, l-editur tiegħu mhux jifhmu, ħabat ma' diversi stejjer li ma setax jifhimhom hu stess jew jikkonkludihom, jikkonkludi b'mod konklużiv x'ġara eżatt. U dawn huma speċi tal-istqarrijiet il-konfessjonijiet tiegħu. U hemmhekk hemm ħafna minni nnifsi ta' meta kont reporter qiegħed nikteb diversi stejjer li taf li hemm xi ħaġa kbira ssib biċċa minna, però ma tistax tzaqqat il-dots kollha u dik hija naħseb waħda mill-missjoni kontinwa tal-ġurnalist li jibqa' jfittex jibqa' jibqa' jħaffer taħt layers layers u layers ta' trap u ħamrija biex joħroġ dak dak kollu li jista' però fil Fil-kuntest Malti dak isir iżjed kritiku għaliex inti qiegħed qiegħed f'sitwazzjoni fejn hija gżira, gżira żgħira, u ċ-ċokon hija iktar importanti milli li hi gżira għax għax l-Ingilterra hija gżira ma ma hija kbira. Imma li inti qiegħed fi gżira żgħira fejn qed tikteb fuq nies li huma frankament jew jiġu minnek jew il-ġirien tiegħek jew kienu jgħallmuk jew jew kont tabbati magħhom jew kont fl-iskawts jew jew kont torqod magħhom. Da din narawha f'kollox, però fil-ġurnalist li suppost qed jesponi da, fir il-politiċi jgħixu fuqha di, eh, minħabba fek bnew sistema ta' patronaġġ u ta' korruzzjoni. Imma il-ġurnalist jekk irid jagħmel xogħol u sa jispiċċa jikteb fuq sijuħ. Eh, jo sa jispicċa, jo jaħbat ma tiju, ħa, anki jek kumbat juqot l-ura, jiet l-ostra, dan huwa l-perċimes din l-istoria, u tiġri, ġifiri jien naf li jien ġrat li li tiġri li krist, tant għanna għanna ċokon, eh, u tant għanna ċokon eh, li li jumbat jisir anka ċokon metaforiku fil-ħsieb u fil-sirgaġġa li tħoss li għada għada. Tispicċa jew ma tamilx bib, jew il-ħbieb li kellek tispiċċa tiġġieled magħhom, nies li mhux neċessarjament qed tikteb dwarhom imma li jħossu ħafna li inti ktib dwar il-ħabib tagħhom jew l-ħabiba. Ġifieri dak kollu huwa huwa eh, parti mid-dinja li pruvajt infisser f'taħt il-kappa ta' xemx dan il-ġurnalist li kont ħaġa importanti Jien ivvintajt lill-ġurnalist Mark Micallef li mbagħad sar vera sar ħareġ ħareġ bħala bniedem vera li beda jaħdem mal-Independent u mbagħad mar mat-Times. Imma jien kont l-ewwel wieħed li ktibt dak l-isem bħala ġurnalist, jiġifieri n-narratur tiegħi kont semmejtu Mark Micallef qabel ma ma l-Mark tad-demm u l-laħam immaterjalizza. U dak kien l-istqarrijiet tiegħu insomma. Kemm li tikteb li tikteb ktieb irrelevanti tal-imġeneru u kemm jekk ħad tippubblika storja bħala rapportaġġ it-tnejn li huma għandhom bżonn l-irwol tal-editur. Chris, forsi mil-lenti kemm ta' pubblikatur u kemm mil-lenti ta' ġurnalist, x'differenza hemm fin-natura tal-editjar u x'hemm komuni? U Karl, x'inhuma l-kwistjonijiet ġenerali li tagħmel meta tiġi biex tħaddan iż-żewġ tipi ta' lingwa?

Dak li kienet tikteb fuq il-blog, hija kienet l-editur, l-awtur, il-ġurnalist, ir-riċerkatur u dak li. And I think she also suffered for it as well. Żgur, żgur, żgur. There are times when um, maybe uh, and this is not a, a, form of criticism, this is just a reality that I see with my own work as well, you know, that sometimes having the editor's role makes your work, saves you from uh, making small mistakes that can easily be blown out of proportion by the public, you know, so that's, that's a, a good reminder as well. And the protection. L-aħħar mistoqsija li jkom għax fadlinna ftit ħin, il-kodba li publikajtu kemm inti Karlu kemm inti Chris bħala Lavin Malta u mazzjoni ta' protesta minnhom infushom jew rridu jħeġġu jinstigaw azzjonijiet oħra mill-qarrejja?

readers should should go go away with you know that they need to uh, speak up before it's too late and before we have victims like Daniel Holmes. Chris għadu kif għalinna xieħseb. Jien iva. naħseb eh, fil-kitba kreativa, fil-letteratura, kull kitba fija nifissa tista tara bħala f'ċertu sens tista' tara bħala ġest ta' protesta, però fis-sens li qed qed tikkrea u toħloq eh, dinja parallela alternattiva jew jew jew waħda li qed tikkritika jew jew tirrifletti r-realtà b'mod li li huwa huwa uniku em, mill- mill- mill- mill-kitba tal-awtur. Għalija l-iktar ħaġa importanti li lin minn eh, minn ktib għal ieħor tista' jista' jkollok motivazzjonijiet differenti, però Fl-aħħar mill-aħħar, l-iktar ħaġa rivoluzzjonarja li tista' tiġri fil-ktieb tal-letteratura illi tqarribna iżjed lejn realtajiet li aħna eh, jew li aħna parti minnhom jew li maħniex. Ġifieri fiż-żewġ każi li turina eh, tina tina veduta ġdida anki lej eh, tagħna nfusna li nħarsu lejn nfusna fil-kumplessitajiet kollha tagħna bħala bnedmin, bħala umani, li għandna l-nuqqasijiet tagħna, li għandna l-perversitajiet tagħna, li għandna l-imħabba u l-nibeda u l-gwerer u l-paċi tagħna. Dik jekk jekk kelli ngħid x'kienet il-funzjoni tal-arti u tal-letteratura naħseb fl-aħħar mill-aħħar hija dik.
Chris, Karl, grazzi ħafna kien l-unur tiegħi li nagħmlilkom din l-intervista u nirringrazzja wkoll is-semmija talli tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalum ġimgħa. Grazzi. Grazzi.